Merħba lil min qed issegwina eh, nilqakom għal poddata Marka Paġna jiena Rachel Baldacchino u tul dawn il-konverzazzjonijiet niltaqa' ma' kittieba, ma' ħassieba, ma' artisti, ma' riċerkaturi, ma' akademiċi bilan li l-koll insiru nafuhom aħjar permezz tal-kodba lokali li jħobbu jaqraw u li għandhom sinifikat partikolari f'ħajjithom. Illum ser inkun qed nitkellem ma' Tyrone Grima. Tyrone Grima rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għar-rumanz tiegħu Frammenti s-sena li għaddiet, f'Novembru li għadda. Huwa lettur fil-qasam tal-Arti Performattiva l-MCAST, huwa attiv fil-ħajja teatrali fil-komunità teatrali lokali u kien ukoll waqqaf l-organizzazzjoni Drakma li hija organizzazzjoni għall-LGBTIQ Kattoliċi ta' Malta u Għawdex. Merħba Tyron u grazzi ħafna talli lqajt l-istedina tiegħi. Merħba lilek ukoll.
Grazzi ħafna ta' din l-opportunità.
Grazzi. Biex nitilqu, Tyron, jiena naf ukoll illi inti apparti li inti attiv fil-qasam tal-letteratura u t-teatru, inti wkoll ktibt teżi tad-dottorat fil-qasam tat-teoloġija tal-ispiritwalità dwar il-Franċiża mistika Simone Weil li jiena nħobb ħafna wkoll. U Forsi biex nibdew, li xtaqt inkun naf huwa x'kien, x'kienu dawk l-elementi fit-tfulija tiegħek li wassluk proprju hawn, u b'hawn qed infisser post fejn il-kelma, il-lingwa imma wkoll l-ispiritwalità għandhom post tant ċentrali fil-ħajja ta' kuljum tiegħek ukoll. Le, jien għalija inħoss li dawn l-affarijiet kollha li semmejt s'issa, t-teatru, il-letteratura, l-ispiritwalità, għalija huma kollha magħqudin f'daqqa. Essenzjalment, anzi nemmen li l-arti hija waħda mill-ogħla forom ta' spiritwalità li tista' teżisti, għax permezz tagħha aħna nirrelataw u dak li hu lil hinn minnha, sa x'inhu lil hinn minnha jiddependi mill-persuna, jista' jkun qed ngħidu sempliċement għar-relazzjonijiet li għandna man-nies oħra, tista' tkun għal xi ħaġa aktar 'il fuq minn hekk, dik imbagħad tiddependi mill-perċezzjoni tal-individwu. Naħseb jekk immur lura t-tfulija għax dik kienet il-mistoqsija tiegħek, trabbejt f'atmosfera fejn siha l-element artistiku kien importanti kif ukoll l-element reliġjuż. Ovvjament, ir-reliġjon u l-ispiritwalità mhumiex neċessarjament l-istess ħaġa, però jistgħu jintrabtu wkoll. Mela fuq l-aspett artistiku, jien kelli n-nannu tiegħi li kien involut fit-teatru. Ma tantx ilħaqtu, miet meta kelli madwar seba' tmien snin. Però qisu dejjem niftakarhom jgħidu għax in-nannu kellu l-kumpanija tiegħu tat-teatru, M'għamilx isem partikolari, ma qisu mingħajr ma rid dejjem qisu baqgħet hekk. Il-mit tan-nannu.
Il-mit tan-nannu, se jekk ġenetikament għaddi xi ħaġa jew le, ma nafx. Jiġifieri jekk rajt xi ħaġa jew rajt xi ritratti. Ma kienx, jekk kien jikteb m'għandniex testi tiegħu, sfortunatament mid-dehra meta miet intremew ħafna affarijiet. Sewwa. Kienet kultura ta' dak iż-żmien, nissoponi li sfortunatament ma tantx għandna anke bħala ritratti ftit li xejn hemm. Però mbagħad min-naħa l-oħra jien mbagħad kelli lil oħti wkoll li oħti hija Karina Camilleri jifieri min hu mitla' tad-dinja tal-moda jieħdu karattri totalment differenti jiena u Karina, però fil-verità għandna rapport tajjeb ħafna. Ovvjament oħti kienet ma tantx tagħtuk pjaċir b'dal-kumment imma hija ikbar minni. Allura meta jien twilidt ovvjament hi kienet teenager diġà jifieri bil-mod il-mod kienet diġà qed tidħol fid-dinja tagħha. Allura jien dejjem jistni kont espost Qisu għal dawn l-ideat tikka iktar differenti, iktar kreattivi, naħseb xi ftit jew wisq kien hemm influwenza fuq dak il-livell. Kont tosserva d-dinja tagħha jew? Iktar milli kont nosserva d-dinja tagħha jien kont u għadni nammira ħafna li hija dejjem kienet persuna hekk, kienet ikbar imma kienet ukoll laħqet ħafna affarijiet allura dejjem kelli ammirazzjoni kbira hekk bħala għax-xogħol li kienet tagħmel hi. Dinja tal-moda mhix id-dinja li partikolarment tinteressani, għandi apprezzament għaliha imma mhux il-linja tiegħi, però kont napprezza ħafna l-mod ta' kif hi kreattiva bl-ideat tagħha u kif tesprimi lilha nnifisha mingħajr l-kantunieri, għax naħseb jekk hemm karatteristika partikolari tagħha. Jien ovvjament kont magħmul b'mod differenti, jiena mbagħad ovvjament kien hemm l-element reliġjuż li naħseb influwenzani ħafna iktar. Intom kbirtu f'ambjent familja reliġjuża.
Il-mamma kienet reliġjuża u l-papa kien prattikanti, sipu kien imur il-quddies il-Ħadd imma qatt ma kien jagħti wisq importanza lir-reliġjon, kien ħafna kritiku fil-fatt u naħseb dik xi ħaġa tajba wkoll għax naħseb li li ħolqitli l-bilanċ bejn minn banda apprezzament għall-affarijiet li huma reliġjużi imma b'moħħ iktar kritiku, jiġifieri Kont espost ħafna għal affarijiet reliġjużi, kont il-Mużew sa sbatax, kont immur skola tal-Brothers ta' De La Salle, meta sirt għalliem mort nerġa' ngħallem mal-Brothers, xi ftit wisq kelli wkoll kuntatti mal-Ġiżwiti, jiġifieri qisu dawn l-ispiritwalitajiet kollha fi ħdan il-Knisja Kattolika kont espost għalihom. Però Anke bis-saħħa ta' ċertu għalliema, x'uħud minnhom reliġjużi jkolli nammetti, għenuni biex inkun kritiku ħafna, jiġifieri Mikel illum għadni Kattoliku, jiġifieri prattikanti, għandi, jew għall-inqas hekk nittama, viżjoni li hija ħafna kritika u fejn ma naqbilx ma naqbilx u hemm ħafna affarijiet fil-prassi tal-Knisja Kattolika li nikkundanna jew nikkritika b'mod. Sewwa. Inti semmejt ir-reliġjon, l-ispiritwalità sors ta' kritika m'inti ktibt ukoll fuq mistika tirrelata fuq livell personali mal-mistiċiżmu fuq livell fiżiku anki, naf. Ara, fuq livell intellettwali l-mistiċiżmu jaffaxxinani ħafna. Kif għedt inti, Simone Veil kienet mistika, l-ħsieb tagħha tranxxendentali huwa interessanti ħafna ħafna. u flimkien ma' Simone Veil hemm ħafna iktar mistiċi li jinteressawni, u anke riċenti, sentejn ilu, diriġejt Agnes of God, il-play li wkoll titratta fuq hekk. Jiġifieri xi ħaġa li jien taffaċinani. Fuq livell esperjenzjali, le, m'iniex, m'iniex mistiku, però ċertu prattiċi li huma ta' dik it-tip ta' spiritwalità apofatika nagħtihom ħafna importanza, iva. Allura dis-sens ta' nothingness, li inti bħala persuna tipprova tikkonċentra kemm jista' jkun fuq il-mument t'issa, li tidħol fi dak li ngħidulu l-ispazju l-vojt, li inti tipprova kemm jista' jkun tinqata' mill-ego gratifications tiegħek biex verament tkun tista' tiffoka fuq il-persuna l-oħra li qed tirrelata miegħu jew magħha b'mod kemm jista' jkun ġenwin. Hemm dawn l-elementi qisu prattiċi li ħafna minna anka forsi drajna dawn l-aħħar forsi għoxrin sena mindu l-meditazzjoni saret anka popolarissima anka f'ambjenti li japprofittaw minnha, neoliberali, kumpaniji, eċċetera. Taf kif saret catchword kbira. Imma ħafna ħafna minnha ninsew li fil-Kattoliċiżmu wkoll hemm għeruq f'din il-meditazzjoni anke traxxendentali. Eżattament, u meta tmur lura anke nies bħal Ignazio ta' Loyola, Teresa d'Avila, Ġwanni tas-Salib li għandu poeżiji immensament sbieħ. Julian of Norwich ukoll. Julian of Norwich, imbagħad immorru għall-Medju Evu, Katerina ta' Siena, insomma lista interminabbli. Li dawk kienu wkoll, mhux kollha, ma ħafna minnhom kienu nies li kienu pjuttost ħassieba li wkoll sa ċertu pont fejn kellhom bżonn iniggżu l-Knisja, jiġifieri. Naħdmu mill-periferija.
Eh, għandek dik tensjoni bej l-istituzzjoni li taf tkun oppressiva u daw in-nies li ħadmu mill-periferija mhm. u forsi anka xi ftit wisqienu biex jippruvaw jagħtu dak l-iskoss neċessarju kemm irnexxielhom storja oħra. Ħa naqilbu ftit id-direzzjoni għax inti l-ktieb li ġibt miegħek illum huwa The Patient in Hospital Zero ta' ta' Ramona De Pares. Il-ktieb huwa ktieb ta' ta' stejjer qosra, qisu madwar tmienja mhumiex stejjer konċiżi, ġifieri jtawlu jien naf fuq l-għoxrin paġna. U huma mexxejja, huma divertenti, jinħassu li maħsuba biex biex ikunu divertenti, huma aċċessibbli wkoll u għandhom elementi naf interessanti wkoll popolari, għandhom elementi distopiċi, stejjer tal-orrur, stejjer li jużaw elementi mill-fantaxxjenza, tipi differenti ta' maġija u maġija urbana u ħafna drabi karattri maqbudin qishom f'nassa pjuttost kerha. Niftakar li l-ewwel darba li kellimtek dwar dan il-programm, mingħajr eżitazzjoni ta' xejn, ftit sekondi wara kont diġà taf li li ħa jkun The Patient in Hospital Zero ta' Ramona De Paris, li ġie ppubblikat naħseb 2021 mill-Merlin Publishers, jekk m'iniex sejra żball xi ħaġa hekk. Ekku, ekku. Ekku, 21. Għalfejn? Mela, dak kien ktieb li ma stennejtux kien ħa jogħġobni daqshekk meta iddeċidejt li naqrah. Jiena, propjament ir-raġuni għalxiex qrajtu oriġinarjament kien li Ramona nafha mid-dinja tat-teatru, ovvjament, hija fost ħafna affarijiet oħra reviewer, u hekk, persuna oħra li għandi ħafna ammirazzjoni għaliha. Allura minħabba dal-fatturi għadt nixtieq li naqrah dal-ktieb, imma Qisni ma kellix dik l-istennija li kien ħa jogħġobni kif fil-fatt għoġobni sa dak il-livell. Mhux għax il-short stories ma jogħġbunix, anzi pjuttost bil-kontra jien naħseb bħala persuna għandi interess kbir fin-novella minħabba l-fatt li hija skillja diffiċli ħafna li inti f'spazju iktar ristrett trid toħloq sitwazzjoni, karattri li huma kredibbli u trid tesplora tema f'inqas spazju milli jkollok meta inti qed tikteb rumanz, jiġifieri hija skill ħafna fiha nnifisha. Però iktar naħseb kelli qisu dubji minħabba kif għidt inti dan l-element ta' poter, qisu jien id-dinja tal-fantażija mhix id-dinja li partikolarment xi ġeneru li partikolarment inħossni attirat għaliha. Sempliċiment mhix attirati fil Insomma, u. Ma xorta mortem, xorta Xorta, ma iktar kien il-bazi għax hija Ramona, jisu dak kien l-ewwel jisu impetus biex ngħidwek. E, però meta bdejt naqraħ, ma stajx nieqaf naqraħ. Issa jien personali għandi attention span li hija limitata ħafna. Fil minix it-tip ta' persuni, per esempio, raġel tiegħi bda jaqra u jista' jintilef fil-ktieb u wasal ħin li kelma mhux insaj sajjar ma tipo dak it-tip. Jiena ħanaqra li ftit paġni, nu pjaċir, Imma ħa jkolli bżonn nieqaf, jiġifieri bl-iskossi naqra, sfortunatament, imma hekk magħmul. Dan verament żammni. Plus li kien hemm kuntest interessanti meta qrajtu. Kont sejr konferenza Polonja, mhux f'Novembru tas-sena li għadha kemm għaddiet, imma ta' qabel. U kont sejr konferenza biex nippreżenta paper hemmhekk, u f'Warsaw, f'Varsavja. Biċċa minnha qrajtu fuq l-ajruplan u biċċa minnu fil-ħotel fejn kont ġo din lukanda waħdi. Varsavja minn mar hemm, speċjalment imbagħad fix-xitwa u fil-għaxija hemm atmosfera li partikolari, ħafna mdalla. Dik il-kelma, dik il-kelma, dik il-kelma. Allura meta qed naqra fil-fatt niftakar naqra biċċiet mix-xogħol tagħha u verament nibża', jiġifieri biża' biża' ġenwina. Il-post u t-test isom il-taqaw. Inu kien hemm dil-perswasa kieku qrajtu Malta, u fil-fatt mbagħad komplejt naqrah Malta ovvjament, eh, xorta kien jieġob l-istess mod, imma żgur li l-kuntest in. Jien li verament laqatni, u ħafna affarijiet fil-fatt li laqtuni, ħajbda l-ewwel bil-lingwa, bl-użu tal-lingwa jekk ma jimpurtax. Inħoss li ħafna drabi dawk il-ftit awturi Maltin, u ħan ġeneralizzaw per karita mhux kulħadd, imma ġieli meta jitbu bl-Ingliż, hemm it-tendenza li jippruvaw jimitaw il-kittieba Ingliżi u Amerikani. U somehow tinħass li hija imitazzjoni li mhix ġenwina, mentri Ramona użat Ingliż li huwa mirqum, li huwa tajjeb ħafna, Fini għandha għandha command tajba ħafna fil-lingwa Ingliża bla dubju. Imma mingħajr ma qagħdet toqgħod qisu taħbi l-fatt li hija Maltija. Mhux aħbar referenzi u mhux referenzi, imma Jien tinħass li hija Maltija u għamlitu b'mod ġenwin, jiġifieri mhux pruvat timita xi kittib ieħor. Kellha l-influenzi tagħha u tgħid min huma bħal m'għandu kulħadd ovvjament l-influenzi tiegħu. Imma użat il-lingwaġġ tagħha, il-mod ta' kif hi titkellem. U l-fatt ukoll li hi minħabba li ħadmet anke fil-ġurnal taħdem ukoll fil-ġurnaliżmu kienet esposta għal reġistri differenti tal-użu tal-Malti. Allura qisu t-tħaddim tal, tal, tal-użu qisu tal-Malti fl-Ingliż qed nitkellem, ġifieri l-ħsieb Malti maqbud fil-lingwa Ingliża. Allura meta kont qed naqrah ma ħsejtx li hemm xi ħaġa sfurzata. Sa il-ktieb setgħa verament ikellimni minkejja dawn il-karattri u sitwazzjonijiet li huma ħafna minnhom vera straordinarji, il-lingwaġġ kif intuża kien mexxej użat b'sengħa imma fl-istess ħin li tikkomunika miegħi b'mod ġenwin. Mbagħad ovvjament għandek it-temi, ġifieri l-fatt li huwa bilanċ tajjeb bejn ktieb fejn hemm insemmita l-OIS u kważi element kummerċjali fis-sens li li huwa aċċessibbli dik il-kelma użajt naħseb dik il-kelma korretta. Anke l-element kummerċjali jinħass li huwa ktieb tas-suq li jrid ikun parti mis-suq ukoll. Imma fl-istess ħin li mhux wieħed minn dawk il-xogħlijiet kummerċjali li kważi tħoss qed jesplojtani, qed tifhem. Firi, once again, naħseb il-kelma awtentiċità fil-kitba tagħha dejjem nibqa' nirrikorri għaliha għax vera vera ħassejtha jiena meta ktibtha. U naqbel miegħek xi ħaġa li ssorprenditni fil-fatt kienet li naħseb kellimtek dwarha wkoll f'mumenti oħra, hemm din it-tensjoni tinħass ħafna bejn dak li hu ovvju fil. ktieb, dak li hu verament aċċessibbli u popolari. U wkoll, u mbagħad mill-banda l-oħra, dinjiet oppressivi fejn hemm reġimi statali oppressivi, fejn hemm ir-regħba tal-flus, taqdi rwol importanti, ir-regħba għar-riżorsi tad-dinja, it-theddid tad-drittijiet umani u tal-libertajiet ċivili imma anke d-drittijiet tal-bniedem ukoll qisu l-kollass tal il-kollass ta' soċjetà li jiġifieri anke nagħtu każ fir-rigward ta' sistemi soċjali li suppost qegħdin hemm biex jaqdu l-bniedem imma minflok qegħdin ifarrkuh. U ħassejt int din it-tensjoni fil-ktieb? Ħassejtha, ħassejtha ħafna. Infurmatlek qisu l-mod kif tħares lejn ċertu stejjer? Lili ħassejtha u iva, għax l-element soċjopolitiku qiegħed hemmhekk fil-ktieb. Bejn minn banda, u dan tgħidu Da Pares stess, hi kitbitu minħabba sitwazzjoni kemm f'Malta u kemm barra minn Malta tal-pandemija, jiġifieri dak kien il-punt ta' tluq tagħha. Però lil hinn minnha, dawn l-elementi li semmejt inti, l-aspett tal-oppressjoni, tal-korruzzjoni, dawn l-affarijiet li kemm lil hinn minn xtutna u anke Malta nesperjenzawhom wisq regolarment biex ngħidu hekk, hi użat metafora, fl-opinjoni tiegħi, biex dawn it-temi jistgħu jiġu esplorati Mod li huwa iktar, kif qed tgħid inti, aċċessibbli. Imma the darkness is there, jiġifieri ma qagħditx toqgħod tiddejjaq, ma dejqet xejn milli ċertu temi xi ftit jew wisq antipatiċi, skomdi jiġu esplorati fid-dinja fantastika li ħolqot f'dawn is-settings partikolari. Eżatt, it-teknika tal-maġija, il-fantaxjenza, il-maġija urbana naħseb ippermettewlha li li tkun ftit iktar forsi anke aggressiva fejn tidħol ċerta ċerta kritika soċjopolitika. Bilanċ tajjeb u interessanti fl-opinjoni tiegħi bejn minn banda hekk dal-ħsieb jew dawn referenzi ta' natura soċjopolitika u mbagħad l-element li iktar jappella għall-gost tal-qari, forsi għall-gratifikazzjoni tal-qari, għalhekk anke sens ta' thriller ġieli lejna jiena l-ġenru tat-thriller fil-letteratura, fil-film, fit-teatru, xi ħaġa li togħġobni ħafna. Jien nemmen li, u forsi għalhekk mal-ewwel, jien nemmen li fost l-emozzjonijiet kollha li għandu l-bniedem, l-iktar emozzjoni li hija raw hija l-biża'. Għax nemmen li, u fil-fatt hemm anke riċerka psikoloġika li tgħidha din, li hija l-unika emozzjoni li ma nistgħux nirrazzjonalizzaw. Jiġifieri aħna l-ferħ, id-dwejjaq, l-imħabba, jista' jkollok l-element razzjonali li jintervjeni fit-tajjeb jew fil-ħażin u jipprova it hijacks the emotion, imma l-biża' tant, forsi minħabba l-istint tagħna bħala annimali fl-aħħar mill-aħħar, tant huwa qawwi li hemmhekk meta inti qed tesperjenza l-biża' ma tantx tista' tirrazzjonalizza wisq meta inti qiegħed f'sitwazzjoni tal-biża' u naħseb din xi ħaġa li Ħassejtha qawwija fil-. Jiena il-biża' ironikament ma bżajtx. Issa jiena kont fi sptar jiena meta kont qed naqrah u xorta ma bżajtx għal xi raġuni jew oħra. Imma bżajt mill-kritika soċjopolitika dik kienet qiegħda ovvjament qed tmissni fil-laħam il-ħaj u dik. Naħseb huma żewġ binarji fil-kitba li kollu għaddejjin id f'id. Jiġifieri li inti għandek is-sitwazzjonijiet fantastiċi li skont l-esperjenza tal-persuna kif għedt li kien fil-każ tiegħi mhux li sejjer kollha, ma f'ħafna minnhom stajt inħossha b'mod pjuttost tanġibbli, però dik hija riflessjoni ta' biża' ħafna agħar. Għax inti li tibża' minn xi ħaġa li fantastika, fl-aħħar mill-aħħar tista' qed tiktib fil-ġenb u tgħid, u iva, dawn ma jeżistux dawn l-affarijiet, jew ma jeżistux għalissa. Imma meta inti tinduna li dawk qed jirriferu għall-biżgħat attwali, dawk huma ħafna iktar tal-waħx. Hekk hu.
Ejja mmorru ftit għal istorja minnhom. Hemm l-istorja titulari tal-ktieb The Patient in Hospital Zero, jiena naf l-istorja li semmejtieli li għal qalbek mill-ktieb, fejn niltaqgħu ma' mara li għadha kemm għamlet operazzjoni f'qalbha, f'kuntest ta' Malta għaddejja minn pandemija kuntaġġjuża, u din issib ruħha waħidha iżolata ma' pazjenta oħra, imma fihom qishom qed jiskalaw is-sens ta' isteriżmu, paniku, terrur, għax irrealizzaw li dawn insewhom warajhom f'da l-isptar, ma fadalx ikel, it-tobba mhux qed mhux ġejjin jarawhom, għaddejjin il-jiem u dawn għadhom maqfulin hemm. Taqralna biċċa minnha? Ċidentalment din kien din kienet ix-xhur su li qed nkun f'Varsavja, jiġifieri ġast biex nagħti l-kuntest li rreferejt għalih l-ewwel. Sewwa, sewwa.
Tajjeb wisq.

Ma nafx tridx tgħaddi xi kummenti hekk qosra fuq din l-istorja qabel qabel jien nixtieq ngħaqqadha ftit ma' ma' frammenti mar-rumanz tiegħek imma qabel qabel nagħmel hekk forsi Jien naħseb ukoll issa kont qed nerġa' naqra għax ovvjament kif għedt l-ewwel ilu li għadda żmien li kont qrajtu dil-ġebra ta' novelli hija wkoll il-mod ta' kif Ramona anke tuża l-umuriżmu Ġili Neveri, Dry and Dry manner, anka biex tasal għal kummenti anka politiċi tagħha, jifieri hawnhekk għandna sitwazzjoni li orribbli, għandek sens ta' iżolament qawwi ħafna, imma fl-istess ħin qed titfagħlek dak l-element umoristiku li meta mbagħad inti you unpack it tinduna kemm hu krudili, b'mod intenzjonat jiġifieri, fejn hemmhekk tidħol mbagħad is-sengħa tal-kittieb u kemm verament tasal biex tagħti d-daqqiet fejn huma meħtieġa biex ngħidu hekk. Dan biss kien eżempju wieħed, bosta eżempji oħra fil-isejjer l-oħra li hemm f'dil ġabra.
Sa fi frammenti għandek ukoll isu l-aħħar żewġ persuni fuq wiċċ id-dinja. Għandek dawn tnejn min-nies qegħdin jitqabdu għas-sopravivenza f'Malta kompletament Bah, bħall-isptar Bah li nsibu hawnhekk f'din l-istorja li għadha kemm rajtilna biċċa minnha, għandek, hemm interessi komuni bejn Frammenti u The Patient in Hospital Zero, forsi li ma kontx qed tistennihom imma. Ma kontx qed nistennihom għal sempliċi raġuni, Frammenti, il-Mikiel ġie ppubblikat wara The Patient in Hospital Zero, ċoj ma sex li nkiteb qabel għax ma nafx eżattament meta kitbitu Ramona ktib tagħha, ma fis-sens meta ktibtu ma kontx rajt ix-xogħol tagħha dik li rrid ngħid. Eh, però hemm element in common għax inti wkoll għandek biex nibdew biha l-istess idea ta' distopja wkoll, li fil-sens inti għandek dal-protagonist li għan fil-ħodu u Malta li għafa ma diċ emmek fil-sens memx nis, memx xejn. ħlief persuna waħda li wara ftit kapitli jiltaqa' magħha u dawn jibdew vjaġġ biex jippruvaw jagħmlu sens mill-ħajja tagħhom. Jiġifieri l-sens ta' iżolament huwa fundamentali fiż-żewġ kitbiet. Ovvjament naħseb imbagħad ix-xogħlijiet imorru mbagħad f'direzzjonijiet differenti ovvjament. L-iskop huwa differenti però sens ta' iżolament is-sens tal-bniedem waħdu li qed jipprova jfittex sens ta' ħajtu huwa inkomuni. Naħseb f'Framenti mbagħad hemm inqas element politiku milli għandu, jew inqas politiku fis-sens iktar dieqa tal-kelma għax imbagħad politika hija xi ħaġa aktar wiesgħa, jiġifieri fis-sens kollox huwa politiku fl-aħħar mill-aħħar hekk trid. Imma naħseb imbagħad Framenti naħseb huwa studju iktar ta' natura psikoloġika. Sewwa, ġifieri liema isu hemm bosta temi importanti għall-frammenti imma jien naf dik it-tema li l-iktar hemm għal qalbek u l-iktar li xtaqt twassal f'dal-ktieb. Dal-ktieb huwa kif qed tgħid inti isu vjaġġ f'erba' f'erba' staġuni. F'erba' staġuni, ekku. U għandek il-kapitli huma l-irħula infushom. U persuna għaddejja minn post tal-ieħor.
Fil-fatt, meta s-sati mistoqsija u qed nirrifletti fuqha, fil-fatt, Mmur pass lura u nitkellmu fuq il-ktieb ta' Remona. L-ewwel semmiet l-iktar ħaġa li għoġbitni kienet l-idea tal-element tal-biża'. Frammenti huwa wkoll xogħol li jesplora l-biża' f'sens totalment differenti. Ħalliha kien hemm persuna li qratu li qaltli li beżgħet taqra l-ktieb. Però naħseb eżempju eżolat, ma nafx, jista' jkun taf tgħid xi ħaġa fuqha din il-ħaġa. Ifhimni,
ara, naħseb immaġni li ħa tibqa' f'moħħi mill-ktieb Hija l-immaġni ta' meta dawn l-uniku mara u raġel li fadal fuq wiċċ l-art, l-art ta' Malta, ibaħħru ftit, jitilqu ftit fuq il-baħar ta' Marsaxlokk u hemmhekk isibu ruħhom f'baħar mimli, f'baħar tempestuż, fiċ-ċpar, Imma l-baħar ta' madwarhom mimli eluf ta' iġsma mejtin. U hemmhekk għandna framment li mbagħad iħallina waħidna lilna bħala qarrejja. Nafu li hemm Sophie.
Sophie, Sophie hija l-protagonista l-oħra, il-femminili.
Nafu li Sophie qiegħda titqabad fil-memorja tagħha mat-telfa t'oħtha. Jiġifieri proġezzjonijiet hemm, imma fil-kuntest ta' ta' tensjonijiet ġeopolitiċi li Malta dejjem issib ruħha fihom, dak kien immaġni li ma ppruvax jispjegalna x'inhu jipprova għalfejn qiegħed hemm, imma jieħdok f'post fejn ma titilqux bħala mument. Fil-fatt, nikkoreġi lil nifsi, hemm ħafna, qiegħed naħseb, hemm ħafna referenzi li huma politiċi fil-fatt, Imma kif qed tgħid inti, huma, huma frammenti, huma referenzi. Eżatt, hemm framment li jolqot xi mkien u li mbagħad isu. U jiena meta ktibtu dak il-kapitlu partikolari għax niftakar b'mod ċar, jiġifieri dak kien, A kien żmien fejn ma kontx qiegħed l-MCAS kif qiegħed bħalissa kont qed naħdem Ożanna P, allura kelli ħafna kuntatt ma' migrants. U ma' rifuġjati, u kien ukoll żmien fejn kellna ħafna episodji koroh li kważi kważi aħjar ma nsemmuhomx, jew forsi aħjar insemmuhom, Fejn fejn ovvjament saru ċertu deċiżjonijiet f'pajjiżna ta' nies li baqgħu stranded bil-konsegwenzi kollha li ġarrew magħhom. Li xi ħaġa li jiena nħoss li bħala pajjiż hu għajb kbir imma ma nistgħux ma nitkellmux fuqhom dawn. Ukoll u nemmen li Diffiċli, diffiċli ssib il-lingwa biex titkellem, il-lingwa anke letterarja u estetika biex taqbad eżattament tarf ta' kif għandna nħossuna fir-rigward ta' ta' dak li qed jiġri madwarna, ta' din is-sofferenza, din it-traġedja kbira. Imma eħef, metafori bħal dawn li jiġu f'ħajtek u mbagħad jitilquk għal rasek naħseb għandhom rwol, ma nistax ngħid eżattament iż-żerriegħa li jitfgħu x'inhi u fejn se tmur, imma naħseb rwol importanti. Naħseb dak il-mument lili beżżagħni iktar minn mumenti ta' biża' li ħassejt jien u naqra The Patient in Hospital Zero. Imma Fil-fatt kont ngħid l-ewwel li nitkellmu fuq il-biża' li hija eh, biex tagħti x'inhi l-iktar tema li tħoss li hija. Isu eh, mexxietek fil-ktieb. Eh. Hija l-biża' tal-intimità. sewwa.
Ta' relazzjonalità li aħna bħala bnedmin ovvjament infittxu li nkunu kreaturi relazzjonali, imma fl-istess ħin għandna biża' kbira minnha. Xi ħaġa li nirrelata ħafna magħha fuq livell personali, però naħseb xi ħaġa li ħafna nies isibu sfidi kbar f'dal-qasam. U kemm il-vjaġġ tal-protagonist kif ukoll il-vjaġġ ta' Sophie, Nkellmu ma' żewġ vjaġġi, żewġ realtajiet totalment differenti, imma tnejn li huma fl-aħħar mill-aħħar huma dwar ir-relazzjonijiet tagħhom u l-biża' mill-intimità. Fil-każ tal-protagonist mal-partner tiegħu, fil-każ ta' Sophie kif semmejt inti ma' oħtha. Ma' oħtha.
U fil-fatt il-biża' li, xi ħaġa li ħażitni fil-frammenti kien, kienet illi Il-biża' toħroġ f'aggressjoni fil-protagonist prinċipali, dak il-mument meta jkollu kunflitt ma' Sophie u jitfaħħal hemm anke fiżikament, ħasadni ma kontx qed nistennieh anki għax inti din l-aħħar mara li fadal f'wiċċ id-dinja, għalfejn għalfejn kont daqshekk aħrax magħha. Naħseb li hija tirrappreżenta dik li hija l-biża' tal-ieħor, jiġifieri aħna lill-ieħor, jew l-oħra f'dal każ, għandna bżonnhom. Imma l-ieħor hija mara wkoll, iżda f'dan, f'din il, bħala mara li ngħix f'pajjiż fejn taf kif, nitqabdu kuljum anke bħala nisa, kien hemm dak il-mument qed tisra' l-allu ħareġ ċertu. Patrijarkali kważi, element tossiku. Eħe, ġifieri minkejja li hu. kif naqbad ngħid jaspira lejn anka identità sesswali miftuħa mm. minkejja li jitqabad magħha wkoll. U mbagħad fir-rigward ta' mara l-unika mument fejn ħarġet ċerta aggressjoni kien fir-rigward tagħha. Però din hija verità x'anka eh, meta aħna noħdu identità queer, eh, nsemmija xi ovvjament anke l-ktib jaqa' taħt queer literature, eh, hemm ħafna komplessitajiet inti, mm. ġifieri fil-verità l-ilment tossiku, irridu noqogħdu attenti għax jista' jinstab f'kull wieħed u waħda minna. Ħa nitkellem jiena nidentifika lili nnifsi bħala raġel, bħala raġel gay imma ħa niffoka fuq il-ġeneru issa. L-ilment tal li tkun patrijarkali, li tkun tossiku, Ovvjament, m'hemmx għalfejn ngħidu, bil-fomm ngħidlek li jien totalment kontriha u nittama li anke b'imġiebti. Imma wieħed verament irid ikun inkollu konxju għax jista' jkun hemm mumenti fejn din tiġi espressa lejn nisa u anke lejn nies oħra mhux bilfors nisa. U f'dal-karattru fil-fatt f'dak il-mument u f'xi mumenti oħra toħroġ ukoll. Toħroġ, naqbel miegħek. U fil-fatt la semmejt il, queer, niftakarni naqra li l-Malta Gay Rights Movement tefgħuh ukoll bħala ktieb importanti għaliex jaqa' taħt il-kappa ta' letteratura queer. U xtaqt inkun naf inti, fuq livell personali għax naf li hemm ħafna li nkiteb u li ntqal dwar il-letteratura queer x'inhi, x'inhi d-differenza bejn letteratura queer u letteratura gay. Inti x'tifhem biha letteratura queer? Xi tfisser għalik? Mela, bil-kontra tal-letteratura gay li iktar ċara fejn inti għandek tema jew għandek karattru li huwa LGBT, dika iktar ċara. Issa, f'dal-każ, jista' jkun ukoll eżempju ta' letteratura gay għax il-protagonist huwa gay, però għalija taqa' taħt queer għax dak li jagħmel il-queer huwa li jaqbad l-idea tal-ġeneru, jaqbad l-idea tas-sesswalità u jipprova jagħmel forma ta' deconstruction fejn qisu jitlaq mill-mistoqsija il-għala dil-ħaġa u jipprova qisu bħal meta inti għandek kważi basla u inti qed tqaxxarha biex tipprova tifhem id-dynamics, tipprova tifhem kemm daw id-dynamics ħafna drabi huma marbutin mal-poter ukoll ma' power dynamics. u allura jistgħu jkunu oppressivi, allura tgħinna biex aħna nisfidaw dawn il-kunċetti, biex aħna naħsbu b'mod differenti, b'mod anke ribelluż fejn hemm bżonn. Ġifieri apparti l-biża' din ukoll tema li ħaddimtha wkoll inti, tinħassa ġifieri, imma kienet hemm id-dekostruzzjoni, hekk insejħilha bil-Malti, tal-ġeneru tas-sesswalità, sewwa? U din tiġi manifestata kemm mill-karattri, mill-inkubi tagħhom, mill-isfidi tagħhom, xi ftit jew wisq anke naħseb mill-istil tal-ktieb li ovvjament, all right, mhux ħa ngħidlu kitba avantgarde għax mhijiex, mhux it-tip li noqgħod nagħti titli li x'ismu, però ovvjament l-istruttura tiegħu hija ħafna partikolari dal-vjaġġ li l-protagonisti għaddin minn ġo fih, Hekk kif għedt hija partikolari. Fejn naħseb dawn l-elementi kollha li hija dak li għalija jagħmel dan eżempju ta' queer literature. Sewwa.
U l-pjanijiet ta' kitba u forsi teatru għas-sena għal din is-sena l-ġdida 2023 x'inhuma? Qed qed tikteb xi ħaġa ġdida jew qed tesplora xi tema ġdida? Bħala kitba ta' letteratura għandi xi affarijiet ma' li sa ma sax nitkellem fuqhom għax qiegħed għaddej ma' ftehim ma' publishing houses biex nara spiċċa min ħa jippubblika li jmiss, jiġifieri sfortunatament fuq dik ma nistax ngħid wisq. Imma nafu li hemm xi ħaġa ġejja, sewwa. Bħala kitbiet teatrali bħalissa għaddej fuq proġett li dalwaqt jiġifieri ħa jkun fit-teatri, huwa proġett li huwa parzjalment miktub minni imma għax huwa proġett li ħdimt ma' xi atturi fuq livell ta' improviżazzjoni, ta' fiżikalità, mbagħad hemm element ta' kitba. Xi xogħlijiet ta' natura akkademika wkoll, jiġifieri so jien nipprova dejjem inħallat bejn il-kitba għat-teatru, x-xogħol tat-teatru bil-letteratura u mbagħad l-aspett akkademiku. Fejn sejjer fl-akkademja, fis-sens il-ħsieb? Mela, bħalissa. Fil-qasir għax. Iva, fil-qasir, fil-qasir. Bħalissa fil-fatt kont nistenna l-ilment tal. Le, ta'. Hija marbuta ċertu punt, imma le tal-toxic masculinity. Qed naħdem fuq proġett ma' Anxel Galea fuq il-figura tal-Madonna. u kif din kif ġiet hi trażmessa minn ġenerazzjoni għal oħra fil-kuntest ta' pajjiżna seta' ħalla impatt fuq il-mod ta' kif inħarsu lejn il-mara f'soċjetà li hija patrijarkali ħafna u l-ħsieb li eventwalment jinkiteb anke xogħol teatrali fuqha jiġifieri imma bħalissa għaddejjin minn żmien ta' riċerka u allura qed nikteb paper fuq il-proċess ukoll. tal-ġen.
Xogħol importanti ħafna, ħerqana li naqrah. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Ħadd gost u kien l-unur tiegħi kemm li naqra t-testi li ġibt miegħek kif ukoll li nieħu ftit ħin biex insir nafek. Grazzi Tyron. Thank you, grazzi, grazzi.
Markapaġna jintwera kull nhar ta' Tlieta fis-sitta ta' filgħaxija fuq YouTube ma' fuq il-paġna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kif ukoll fuq Malta Today u bħala awdjo ssibuh fuq Spotify u Apple Podcasts. Grazzi talli segwejtuni u l-mistiden tiegħi u niltaqgħu għal poddata li jmiss.
Nirringrazzjaw lil Dingera Salons li huma l-sponsors ta' dan il-programm.